אוי דערשרעקעדיג! אוי דערשרעקעדיג ווען א פרוי קאלט אדער א פרוי שרייבט א בריוו וואס טו איך? מיין מאן האט פונקט איבערגעלאזט די טעלעפאן און ס'איז פונקט געווען אפן. עמטליך קען מען זיך באהאלטן, ס'איז געלאקט מיט א פילטער, דאס איז עקסטערע פרשה נאך די חתונה. מענטשן טענה'ן וואס הייסט איך האב נישט קיין רעכט צו האבן א פעסווארד אויף מיין טעלעפאן? וואס איז מיין ווייב מוז קענען זען מיין טעלעפאן? אויב האב איך א פעסווארד האב איך נישט קיין שלום בית? ס'איז דא וואס זאגן מעג יא האבן איז דא וואס זאגן סאיז א זי קען יא פארלאנגען איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם איך נעם נישט קיין שטעלונג לייג ארויף צען שלעסער קיינער זאל עס נישט קענען זען אבער איך זאג דיך וואס גייט געשען א א גנב לאט נאך אונטער זיך שפירן א א מענטש לאט נאך פיס טריט ווען א מענטש באגייט עפעס א פארברעך. ס'קומט ארויס, אסאך מאל נעמט עס א טאג, אסאך מאל נעמט עס א וואך, אסאך מאל נעמט עס א יאר, ס'קומט ארויס. נו, א מענטש לעבט זיך און ער באהאלט זיך פון, קיינער ווייסט נישט וואס ער קוקט, די ווייב ווייסט נישט, דער ווייסט נישט, ווייל ערגעץ, ערגעץ אין לעבן גייט געשען א שרעקעדיגע זאך און א ווייב, אזוי, עס גייט פונקט בלייבן אפן, עפעס א טעות גייט זיין, זי גייט זען דיין היסטערי. ווי דו האסט געקוקט, דאס גייט זיין א געפערליכע זאך, ווען א פרוי זעט איך לעב מיט א מאן, און און איך מיין אז אונז לעבן מיר איינער פארן צווייטן, און פלוצלינג ווער איך געוואר אז ער קוקט עפעס אנדערש, און ער שרייבט זיך מיט איינעם אנדערש, פפפ און אלעס זעט אויס מוראדיג מוראדיג פארקערט, ער דארף נישט, ער דארף נישט די, דארף נישט קיין חיזוק די ברסלב'ע זאכן, און פלוצלינג מען האט זיך צוטיילט, וויאזוי האט מען זיך צוטיילט? קען נישט קוקן אין פנים אריין דעם מענטש, דעס טוסטו צו מיר? דו באהאלטסט דיך מיט עבירות? דו קוקסט עבירות? ווערט א בזיון, דער רבי האט אמאל געזאגט בדרך צחה זאגט ר' נתן, דער רבי האט אמאל געמאכט א ווערטעלע, אדער א ניסחא נישט קיין ווערטעלע, ס'איז א ס'איז א ווייטאגליכע ווערטעלע, דער רבי האט געזאגט אל תביא עיני לא לידי נסיון ולא לידי בזיון בעט מען, האט דער רבי געזאגט אדער אדער, אדער א נסיון, הער וואס איך זאג דיר, איך זאג דיר זאכן וואס קיינער גייט דיר נישט זאגן אין לעבן. אדער א נסיון, אדער אז ס'ווערט אויס נסיון, מיינט מיט א נסיון, כ'וויל עפעס טון אבער דער אייבערשטער לאזט נישט, דאס מיינט א נסיון. און אויב מ'טוט עס, איז עס אויס נסיון, ס'איז געטון. אדער א נסיון, אז ס'ווערט אויס נסיון, איז דא א בזיון, וועסטו ווערן פארשעמט באלד. ערגעץ לאזט מען נאך פיס טריט, ס'איז זייער זייער שרעקעדיג.